Kien għeni fir-riċerka kollha t'dak il-programm. Nispera mhux se jkun l-aħħar wieħed mela. Issa naraw, nistennew u naraw. Ma kellha hi żgur ta' triq rinella kienet. Hawn hi sinjura.
Hawn aħna dan, wasanna. Flimkien. One, two. Taf li nibża, x'nibża noborxilhom daw l-affarijiet. Dak għalhekk dik bl-strikers.
All right. Mhux ħażin, grazzi.
Smajtkom, smajtkom. Dan hu Dak li tana l-informazzjoni għal wieħed mill-aktar features li qatt meċa li kienu 10 affarijiet li ma tafux dwar il-kalkara. Ekku, ekku. Ġifieri m'hemmx nivverifikaw. Kif mela. dak?
Mhux ħażin, grazzi, nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Ah, dak il-fest fuq il-kalkara?
Dak il-naqra.
Xi għandek partikolari li nistaw najdu l kif fissabbi.
Fuq il-kalkara l-iktar ħagġa naħseb nħob namel jen nirriċerka, l-ħin kollu nirriċerka l-affarijiet, Art, aneddoti interessanti, affarijiet storiċi hekk għax jogħġbuni ħafna. Xi ħaġa stramba hekk bum bum għal volo.
Hemm ħafna affarijiet. Li l-Kalkara pereżempju kienet l-uniku post f'Malta li waqt it-Tieni Gwerra Dinjija tilfet mhux biss il-knisja imma l-vara titulari b'kollox. Din kienet xi ħaġa. Imbagħad x'għamiltu? Erġajna bdejna kollox mill-bidu. Mhux jien, missirijiet.

Hija pjazza interessanti minħabba l-fatt li jiena nagħti sehmi u dejjem tajt sehmi f'ħafna qdiet volontarji. Waħda minnhom hija l-Każin tal-Banda Sagra Familja li jinsab eżatt warajna fil-fatt, imma f'din il-pjazza Sinda għandi għandi ħafna memorji. Il-festa tal-Kalkara magħmula minn żewġ baned differenti u żewġ baned li jagħtu ħafna ħafna sehemhom biex fil-fatt ikun hawn parteċipazzjoni kbira. U jiena sintendi dejjem kont ma' parti parti differenti li hija l-Banda Sagra Familja f'dal-każ fil-fatt għamilt ħmistax-il sena sħaħ segretarju fiha. U hawnhekk f'din il-pjazza fil-fatt kienu jseħħu nistgħu ngħidu l-iktar mumenti importanti. Mhux biss matul il-festa matul is-sena kollha. Min jaf kemm-il darba fil-fatt ħadt sehem. Ikliet, barbecues. Attivitajiet kbar. Minn kollox li tista' timmaġina, li tista' timmaġina. Imma mhux biss. Fil-pjazza min jaf kemm saru il-jieli twal għaddejjin, pereżempju, naħdmu fuq proġetti partikulari tal-armar, pereżempju, li huma relatati mal-festa. Jiena sa fejn naf jien niftakar xi ħadd jgħidli hawnhekk titla' xi tip ta' statwa. Iva iva, iktar 'il fuq fil-fatt titla' l-istatwa tas-Sagra Familja. U mbagħad imbagħad lejlet il-festa titla' il-Malta Rebbeħa għan-naħa l-oħra. Hawnhekk hekk maqsuma għall-festa tal-Kalkara, tkun interessanti. Il-pjazza minnha nfisha hawn żewġ monumenti. Ekku.
Wieħed minnhom sibtu għal Lorenz Gonzi, ma' Lorenz Gonzi ieħor. Ekku, ekku, ekku.
Lorenzo Gonzi li kien surmast fil-fatt, surmast. Sewa, u apparti s-sbuħija li. Ekku, ekku. tapprezza. U dak dak x'inhu dak? Dak huwa l-monument tal-gwerra fil-fatt li hemm hemmhekk, tal-vittmi tal-gwerra. Li hawnhekk intlaqtet ħafna. Ħafna ħafna u mietu diversi u fil-fatt ftit warah hemmhekk kien hemm xelter u mietu diversi nies ġo fih. Fil-fatt dil-pjazza nista' nsejħilha bħala Belvedere minħabba l-fatt dak li tara faċċata eżatti. Fil-fatt għalhekk kienu jsiru ħafna u għadhom isiru diversi attivitajiet hawnhekk f'dil-pjazza u mhux biss kif qed ngħidlek jiġifieri Iljieli, ġranet sħaħ, kulħadd jaħdem għaddej. Dan kien ħajkollu naqtali. Ekku, ekku, ekku.
Tlaqna.
Tlaqna. Naf li tajt u naf li taf tajt u interessanti li tajt.
Ninsabu issa qoddim il-knisja tal-kalkara li minn jafxandek bija. Inta mittaw. Iva mela, tammittaw fix-xahar ta' Marzu, fix-xahar ta' San Ġużepp, ġifi, u ftit żgħira kburi tammittaw. Da xkien. Imma mbagħad tlaqt minn hawn erġejġej. Eh, fil-fatt qatt ma kont noqotaw meta kont eh, żgħir. Ommi u missieri tnej kienu jgħixu hawnhekk, kienu minn hawnhekk. U meta żewġu huma sfortunatament dak iż-żmien ma tantx kien hawn postijiet fejn wieħed jgħix. fil-Kalkara, dejjem kien dak ir-raħal żgħir u fil-fatt kienu spiċċaw jgħixu Santa Luċija fejn għadhom jgħixu sal-lum il-ġurnata u jiena t-trobbija tfulija tiegħi għamiltha hemm. Imma, b'deċiżjoni tagħhom stess, tammitt hawnhekk, probabbilment kienu jafu li se nkun miġbud naqra mhux ħażin 'l hawn. Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu.
Eżattament, għax fil-fatt nista' ngħid li mit-tfulija tiegħi u meta komplejt nikber eċċetera dejjem bqajt niġi 'l hawn il-ħin kollu prattikament. U wassalni biex għamil diversi affarijiet, jiġifieri f'din il-Knisja nista' ngħid li ta' 14-il sena pereżempju, spiċċajt fħal fil-Fratellanza ta' San Ġużepp għax dejjem iffissat. Erbatax.
Dejjem iffissat minn meta kont għadni żgħir li ridt nidħol f'din il-Fratellanza ta' San Ġużepp u niftakar. Jien kelli fratellanzi ta' erbatax imma mhux hekk kienu. Le mhux hekk nista' naħseb.
Imma jiena f'dak iż-żmien niftakar kelli din l-idea li rrid nidħol fratell ta' San Ġużepp għax xtaqt dejjem nakkumpanja f'din il-purċissjoni tal-festa. U spiċċajt minn dak iż-żmien nista' ngħid illi kienet xewqa tiegħi meta kont għadni żgħir, spiċċajt dak iż-żmien Alla jaħfirlu kont nakellimna d-Dun Spir u dħalt f'tarbatax-il sena. U minn hemm imbagħad komplejt dejjem għaddej fil-parroċċa jiġifieri f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu kemm mal-arkivju parrokkjali, r-riċerka, sal-lum il-ġurnata jiġifieri għadni nagħti sehmi jiġifieri f'diversi affarijiet. U bħala l-post ħa ngħidu hekk il-knisja tal-lokalità li dejjem normalment hija ċ-ċentru ta' fejn isiru ħafna attivitajiet ħa ngħidu hekk, Dejjem hekk kienet anke l-Knisja tal-Kalkara, li dejjem rajtha bħala dak il-post li dejjem attendejt għalih, il-qalb prattikament, eżattament, eżattament, eżattament. Anke għandha qalba kbira, jew żgur għax xi jgħodu n-nies u dak li tara x'tal-ġenn. Issa minn hawn ħadtina kedda imma wertet. Immorru sal-bajja tal-Irnella. Ekku, ekku.
Infakrukom biex tagħfsu like u share fuq il-paġna. tal-Infrastructure Malta ħalli tkomplu ssegwu mhux da biss anke oħrajn li forsi mmissjajtu.
Dan kien ġibtna sunset kważi nistgħu ngħidu. Il-bajja tarnella. Ekku.
U mejta u fajtek. Eh, eh, naħseb ftit. Iva, unek fil-fatt jiena in-nannu tiegħi kien joqgħod ftit passi il fuq minn din il-bajja fil-fatt. U allura nista' ngħid li din il-bajja għandha ħafna memorji sbieħ, kemm ta' meta kont tifel żgħir mal-ġenituri, konna niġu hawnhekk kemm-il darba, x'viċin s'intendi, u Tom, u anke ma' diversi ħbieb, s'intendi, x'min jaf kemm-il darba ġejna hawnhekk bil-barbecues. Hija bajja ħelwa, hija bajja sabiħa u nista' ngħid li fiha ftit minn kollox, jien dejjem hekk ngħid, għandek parti fejn hemm ir-ramel, parti fejn hemm il-konkos u parti fejn hemm il-blat. Magħrufin anke bl-ismijiet ta' jiġifieri. Sabiħ tagħha wkoll imdawra b'affarijiet vera sbieħ, jiġifieri hemm il-fortizza li tintuża l-films hemm fuq u għandek dawra ta' Ekku, ekku, għandek il-Forti Rikazli fuq naħa, għandek il-binja ta' Bigi kollha dak li kien expert navali n-naħa l-oħra jiġifieri, minnha nifisha hija bajja interessanti, xi ħames mitt sena ilu kienet magħrufa għall-għawm, qiegħda miktuba mniżżla jiġifieri li hija bajja għall-għawm u baqgħet għaddejja. Maż-żmien qgħadt issir iktar bajja. Mramlija suppost. Nisperaw, nisperaw, nisperaw. Terġa' tiġi iktar famuża għal hawn. Nisperaw, għax fil-fatt jekk wieħed jiġi hawnhekk fi żmien tas-sajf nista' ngħid lanqas ikollok fejn toqgħod tant ikun hawn nies għax jiġu ħafna ħafna nies hawnhekk. Minn kollox, minn kollox, minn kollox ikun hawn. Bid-dgħajjes, minn kollox, barbecues, kif qed ngħid, jiġifieri Hija post tal-familji fil-verità. Dan kien jien dejjem nammirak bir-romantiċiżmu li titkellem fuq dan. Raħal Kalkara, grazzi tal-li dawwartna dawra mill-lajnej u mill-moħħ intelliġenti ħafna u informat ukoll. Grazzi, b'umiltà, grazzi ħafna tal-opportunità li tajtuni anzi dwar il-Kalkara.
Fimni aħna meta nsemmu l-Kalkara dejjem Grazzi ħafna.